Әниемнең иң зур хыялы ул э, сәхнәдән киткәч, ул миңа әйтә иде, мин бик матур ак чәчле әби булачакмын. Иңнәремә шәл ягып кына, оныкларымны яныма җыеп кына чит илләргә сәяхәт итәрим дип әйтте. Сәяхәт итәчәкмен дип әйтә иде әни. Хәния ул үлгән кебек түгел, аны теге өйдә үзем генә карамагаз. Гастрольдә кайткан кебек. Шулай инде Хәния, Хәния ул беренче кергәндә, беренче класска кергәндә үк шушы артист өчен нитте инде. Сүләнде инде, буласага җыеп, тәсилемә җыеп, шунда күченә, күченәчләр биреп, җырлатып, биетеп, җырлар белән кыешта тәүкә. Артист булам диеп. Буена. Бәхетле булды да соң балакаем, нишләйсең? Гомерсез булды бит. Гомер булмады. Сүземне шулай итеп башлап җибәрәм. 2009 елы мин эшсез калган вакыт кайттык авылга. Шунда күрештек Хәния апа белән, Габдулхай абый белән. Бергә киттек ял итәргә. Шунда сөйләшеп утырганда мәйтәм, Эш юк, эшлисе килә. Шунда Хәния апа шуны гына әйтте. Ну әйдә, кил. Безнең как раз администраторыбыз юк. Менә карадыңмы? Әйе, әйтәм, карадым. Аңладыңмы эш дәверен? Әйтәм, аңладым. Вперед. Минем иң якты хәтирәләр, э, ул инде бала чак хәтирәләре. Мин э, бала чакта э, картыем янында үстем. киттем. Әни мине авылда карты янында калдырып, гастрольләргә китә иде. Йокларга ятканда, мин әнигә әйтә идем, Әни, син гастрольгә киткәндә, мине уятмыйча китмә, зинһар, ди идем. Һәм әни миңа сөйли иде, мин иртән, иртән поездга киткәндә, инде ул сәгать өчләр, иртәнге дүртләр була иде, ди. Һәм ул мине уятырга жәлләп, мин синең яныннан елан кебек кенә әкрен генә шуышып кача идем, ди иде. Һәм мин бит инде иртән уянам, әни юк. И, җылыйм инде картыйга. Ник мине әни уятмыйча китте дип. Һәм шунда картый мине э, ничек, ну, алдапмы, алдап инде мине э, Әйдә, киттек, кызым, иртән э, мин сыйыр савам, ә син сыйырларга концерт куерсың әле дип алып чыгып китә иде. Һәм мин шулай иртәнге сәгать 6-да чыгып, Сыерларга концерт куя идем. Моны бөтен авыл белә иде. Менә без кызганычка каршы югалткач кына теге уйлана башлыйбыз, кадерен белә башлыйбыз, әйме. Хәния ападан Менә яра кайткач бер күрешербез әле, ярар бер э, утырып сөйләшербез әле рәхәтләнеп. Тик концерт арасында гына бөтен әйбер белән сөйләшеп булмый. Тиз арада гына бөтен әйберендә э, бер-бер белән теге серләшеп тә булмый, сөйләшеп тә булмый дигәндәй. Әни апа әйбәтме хәлләрең? Әйбәт. Энекәш син ни хәлдә? Апаем әйбәтме? Әйбәт. Чыннан да Хани апа белән без әйме бик шундый ниндер җылы мөнәсәбәттә калдык. Ул мине үз баласыдай якын итте. Чөнки безнең татар эстрадасының хатын-кызлар арасында әйтик самый топовый җырчыларның берсе Хани апа. Татар сәнгатен тотып торган, халык яраткан, халык күңелендә булган

Ул бердән бер булып калды. Гомумән, Хания апа дигәч, гел җылы, нәрсәдер, җылы җил исеп китә менә мин. Тәннәргә кастан эчеп китә, чөнки җитми. Ул нинди генә теге бөек Бездә бит шулай кешене исән чагында бик кадерен белеп үтмиләр кызганыч. Шул гадилеге аны сәхнәдә дә ул, сәхнә артында да бер кан, беркемне беркайчан чәйнәмәс, берәрсен чәйнәргә ирек бирмәс, шунда ук урынына да утыртыр. Шул вакытта менә аны авторитеты ул ниндидер теге ни белән түгел, ә үзенең йомшак сүзе, үзенең ничектер менә матур иттереп әйтеп куюы, ул шалтыратып без унар минут сөйләшә ала торган идек. Кайбер вакытта әйтәләр дә, менә шундый шундый берәр халыкчан җырчы тавышлы берәр Хәния кебегрәк җырчы кирәк дип сорыйлар да, уйланып куясың, кем бар микән, менә Алыштырып, беркем дә алыштырып булмый. Хотя бы аның менә мирасын саклап, мирасын алып бара торган. Менә мин үзем бик шәхсән яратам аның җырларын. Репертуарга да алдым. Сәхнәдә дә башкарам. Җырлар алдыннан искә карап, көч бир инде, Хания апа, барып синең кебек җырлап булмый дип. Күпләр бәлки Ханияне әлбәттә миңа караганда иртәрәк белгәннәрдер, иртәрәк ниндер үз тарихлары бардыр. Ә минем Хания белән үз тарихым, үз, үз истәлекләрем. Шуңа да бик якты булып хәтердә калган беренче очрашу. Шундый якты, шундый энергетика, шундый мына әкияттә кебек инде ул э, масштаблы дип тә әйтик әле без аны. Без баш без башка җирдә очрашырга тиеш булмаганбыз. Без нәкъ шушы җирдә, зур стадионда Ленин исемендәге стадион, Казанның уртасына Ленин исемендәге стадион, шунда Яшьләр э, җыены дип элек шул э, концертлар башланып киткән иде. Шунда без беренче тапкыр э, тупландык. Татарстан артистлары мине зурлап Уфадан чакырдылар. Мин инде ул вакытта бик белеп тә бетмиләр иде, белмиләр иде дә хәтта. Ә Хәния инде шулай ук мине ишетеп, якташ дип белеп, гомер буе белгән кебек итеп минем белән очрашты да ул. Гомер буе Шундый булды да. Безнең мөнәсәбәт ничек башланып китте, шулай дәвам итте һәм шулай калды дип тә әйтәсе килми. Шулай бар бүгенге көндә дә ул күңелдә, йөрәктә. Шул ук яшь, чибәр, янып торган ялкынлы, талантлы Хәния.
Аннары карттай белән иртәнге сәгать алтыда китә идем мин э, көтү көтәргә. Һәм мин шуннандыр э, э, Хайваннарны ярата идем бәлки чагымда. Этләр, песиләр һәм менә Казанда яшәгәндә э, яки әни белән гастрольләрдә йөргәндә менә кайда нинди уңай бар, мин шунда э, берәр этме, песиме, күгәрченме алып кайта идем инде өйгә. Һәм минем шундый менә хәтирәм бар, урамда йөргәндә миңа бер кара, кара эт бәйләнде. Һәм мин шул этне өйгә алып кайттым әнигә аны. Әни шунда миңа бер сүз әйтсен. Без ул этне алып, җуып, ул бездә шулай яшәде, без аңа Черныш дигән исем куштык. Данлы якташыбыз, татар һәм башкорт халкының якты йолдызы, моң алиһәсе Хания апа Фәрхи образы безнең күңелләрдә, йөрәкләрдә һәрвакытта. Тәтешле тарих туган якны өйрәнү музеенда Хания апа турында берникадәр мәгълүмат, фоторәсемнәр булдырылган. Аның шәхси әйберләре дә биредә саклана. 2013 елда Башкортстан Спутник телевидение тарафыннан төшерелгән Кайтам әле авылыма телевизион передачасы вакытында Хания апа безгә шушы күлмәген тапшырган иде. Һәм быел районыбыз хакимияте тарафыннан данлы якташыбызның истәлеген мәңгеләштерү йөзеннән Хания Фәрхи музее ачуны карар иттек. Һәм менә Алла бирса, шушы бинада музеебызның тагын бер залы итеп Хания Фәрхи музеен ачуны уйлыйбыз. Безнең район китапханәсендә Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган халык җырчысы Хания Фәрхинең истәлегенә бик күп эшләр башкарыла. Аның хөрмәтенә без Гомерләрне үлмәс җыр итик дигән китап күргәзмәсе ясадык. Утызынчы май көнне Бөек җырчыбызның туган көне. Аңа арнап без калабирса бик матур кичә үткәрергә җыенабыз. Аның истәлеге безнең күңелләрдә. Аның җырларын җырлыйбыз. Менә күрүегезчә, минем артымда Кояшымның, Хәния апаның шәхси әйберләре, җырлары, дипломнары, алтын барслары, аның тән җылысын тойган күлмәкләрен алып кайттык, егетләр. Бу инде әле вакытлыча гына. Бу безнең өй, өйнең түбәсе. Русча әйткәндә чердак бит инде әйме. Без шатбыз туганнар, гомумән, җизни, балалар, Алсу, Алиям, балакайлар. Шушы зур эшне без бергәләп башкардык. Без Казанга бардык. Алар ике куллап дигән кебек менә шул әниләренең киемнәрен, төфлиләрен, итекләрен барысын миңа төяп җибәрделәр. Бу зур эш, чөнки ул э, аларда булса инде ул ничектер бер кысанлыкта гына яшәр иде. Ә Хәния апа очар кош иде, сандугач иде. А- Аны бер ничек тә читлектә тотып булмый иде. Мин уйлыйм, алай булса бу музей бөтен кешеләргә ишеге ачык булыр. Хәния апам, э, газизем исән сау булган вакытта Мин моны мөрәҗәгать итеп әйтәм, хөрмәтле тамашачым, мөрәҗәгать итеп әйтәм, бик күп бүләкләр бирергә яратты. Әгәр инде сез ул бүләкләрне үзегездән жәләмичә музейга китерәсез икән, Бик зур кояшыма дога булып барыр иде. Барыгызны да чакырып калам, Алла бирсә, ул инде интернет челтәрләрендә булыр. Алла бирсә, матур итеп концертлар белән, аның җырлары белән без үткәребез, башларбыз. Бу музей ул мәңгелек, чөнки кояшымның җыры мәңгелек. Менә хәзер карыйм дәймен, ничек ул ул хәтле көч булды икән Ханепага, Ханепада. Һәрбер дипломнарны, һәрбер концертта шушы шуның хәтле бөеклекләргә йөрәгең чыдара кирәк бит. Без инде аралар ерак булды, чакырымнар ерак булды. Гел аның матур бәйрәмнәренә катнаша алмадык. Шулай була карамастан без көненә 15-шәр, 20-шәр тапоста яша торган идек. Менә әле карыйм да ушым китә. Минем хәтта боларын тизәргә көчем көчем булмады. Ә шушы бөеклекне ул күтәрде бит. Шуннан сез күрдегез безнең баскычның биеклеген, әйме? Мин боларны тизеп ятам. Әниебез менгән, 92 яшьлек әни шушыларны күрергә менгән. Югыйсә әйтмәдек тә. Күңеле сизгән, кызым, кая югалдың, ди. Һәм менә бу төфлине алды да, кызым, бу бит энә, ди, ничек басып монда бийде икән, ди. Чынлап тор, шак катам. Мин әле аныңнан э, ун яшькә кечерәк, мин монда бию түгел, басып та тора алмыйм. Менің оның хәтле көч, йөрәк күпме кирәк. Монда да авылнық икәне күренә. Ромашкалар, төрле чәчәкләр шулай бит әйме. Һәм егетләр карагыз, намус истә калсын. Ни өчен монда икән? Чөнки истә калмаслык әсен түгел бит. Ялт, ялт итеп тора, шулай бит, әйме? Ә менә монсы инде иң кадерле дип әйтмим. Мин болар һәрберсе кадерле. Мондагыларның әлдә әле Ханипаның хушбуй исе килә. Иң кадерлесе монсы. Ни өчен монсы кадерле? Чөнки моның белән кайтып керде. Шуның белән кайтып керде. Миңа шалтырата. Без алтынын дип сөйләшибез гаиләдә. Апай, алтыным, зәңгәр күлмәкле кызны кем каршылар икән? Апа, әлбәттә, мин каршы алырмын димен. Менә шулай итеп. Дигетләр, менә шулай. Яшәргә кирәк әлбәттә. Әмә яшәсе килмәгән көннәр дә күп. Чөнки күреп торасыз, дөньябыз түгәрәк. Әниебез исән сау. Кызлары, малайларым бар.

Шулай ук 57 килеп чыга. Без вообще шок каттык, мин әйтәм, ничек шулай иттереп, бөтен җирдә 7 саны. Хәтта интервью биргәннәре дә булды аның, яраткан саны 7. Вот, она онсы да бар. Аннары соң без концертны эшләгән идек. Хәния апаның менә үлеп китте икенче елына искә алу кичәсе дип, өч шәһәрдә бер үк көнне, бер үк сәгатьтә, өч шәһәрдә Казан, Уфа, Чаллыда, өч шәһәрдә э, артистлар саны 57 булды. Менә бу концерт узганнан соң без аны просто санап чыгардык 57. Үсә төшкәч, инде э, кияүләр кияүгә чыккач, ну студент вакытларда барыбер әниләр күп гастрольгә йөриләр иде һәм без сирәгрәк очраша идек. Шуңа күрә шул сирәк очрашуларда без э, ничектер менә э, күңелле ял итергә тырыша идек, матур итеп күңел э, матур итеп көннәрне уздырырга тырыша идек. Һәм мин кайбер үземнең проблемаларым булса да, мин аны әнигә сөйләми идем. Чөнки безгә әни белән э, ул гастрольләрдән кайткан вакытта, аның ял, ял вакытында, бәлки без аның белән бергә диңгезгә ял итергә барганда, безгә шундый рәхәт иде. Һәм мин әниләр, әниемә бер кайчанда үз проблемаларымны сөйләми идем. Мин әнине борчырга теләми идем. Әни белән очрашкан саен ул миннән сорый иде, Ә, кызым, хәлләрең ничек? Бер нәрсә дә борчыймыймы дип. Мин борчыса да, барыбер әнигә аны әйтми идем. Әни, бар да яхшы, ди идем. Әмма мин беләм, мин әни янына килеп, нинди генә сорау бирмәсәм дә, ул миңа барыбер ярдәм кулын сузачагые.
2013 елда Урысча әйтмешли, пинок под зад Хәния апа миңа бирде. 2012 ел 26 декабрь Хәния апа өйдә баскычтан җыгылып төште. Больницага эләкте. 6 гыйнвар без Бәйрәм ансамбле бер егет белән бергә килдек аңа Больницага. И шунда Хания апа бер бик теге минем үзәккә үтеп керә торган сүзләр сүзләрне әйтте. Егетләр, менә килдегез сез. Менә хәтерлисезме, кайчан соңгы чыгышыбыз булды? Мин әйтәм, Хания апа, әлбәттә, 26 декабрь. Анардан түгел ди. Ә менә иртәгә, ә мин иртәгә вообще тормасам. Менә мин сәхнәгә вообще чыкмасам. Сез ничисез? Чын-чынлап әйткәндә, менә бу сүзләр прямо йөрәккә бәреп керде. Хәния апа тагын өч ай буе сәхнәгә вообще чыкмады. Январь, февраль, март беренче тапкыр сәхнәгә менә шул 2013 елның март ахыры, апрель башы беренче концерты. Мин шунда инде уйландым. Әйтәм, да, уйланырга вакыт бар. Теге Аллаһ Тәгалә әйттерә дип бар бит шундый сүзләр.

Залдан килеп керде бит ул һәм сәхнәгә килеп чыкты. Һәм мин мин белән ничек менә монда э, тамакка төярләрен әйттем. Мин бит гомер буе э, шушы сәхнәдә эшләгән, аның кырында концертлар караган. Мине ул бик нык җәлеп тә итәргә тиеш түгел иде. Мин ис, исем китергә дә тиеш түгел иде бу хәлгә. Юк. Ул шул хәтле мин аңа карадым да, менә чын артист, чын халык артисты һәм Күпме тапкырлар шулай чыккан бит инде ул. Күпме тапкырлар халкым дип килеп чыккан, янып чыккан. Хәния тагын бер тапкыр килеп чыкты һәм ул тагын бер тапкыр күңелне айкап алды. Шуңа исемә калып бик әни. Мәсәлән, шундый истәлек. Бүген инде әнием янымда булса, мин барлык хис-кичерешләремне аңа гына сөйләгән булыр идем. Хәзер менә килеп, җилкәмнән тотып алса, башта югалып кал, калыр идем наверное әле ике ел элек төш күрәм төштә шулай ук шунда туган авылымда утырганмындыр инде ишек ачылды да хәния апа килеп керде мен әйтәм хәния апа син бит мәрхүм син кая йөрдең нишләп йөрисең нәрсә булды Ә ул килеп керде аппактан. Аппакны яратадыр ул һәр вакытта. Шулай дип әйтәдер инде, матур чистадан аппактан йөрергә тиешсез дип. Сез беренчеләрдән булып, сез минем битем. Чөнки сез бәйрәм ансамбле егетләре. Аппактан чип-чиста булып килеп керде дә, шуны гына әйтте. Рәхмәт, барысы да яхшы. Сез дөрес эшлисез дип. Мәйтәм, Хәния апа, авыр бүгенге көндә теге, ну, э, син юк, синнән башка залны җыю авыр. Синең исемең белән генә мәйтәм, шулай итеп теге сине искә төшереп, менә шулай итеп концертларны эшлибез, но син юк, э, авыр булачак. Ничек эшләрбез икән дип әйткән идем дә, борчылма. Мин булышам дип. Менә хәзер кайтса, эй, тезләнеп басыр инде янына. Рәхмәт, син безгә җитмисең, кайт дип әйтер идем. Хәнә килеп күрсә, беренче булып, әлбәттә, кочаклашыр идек, сүз дә юк. Нык итеп кочаклашыр идек тә, мин аңа әйтер идем, кайда йөрдең син, Хәния? Нишләп син шулай озак йөрдең? Нигә син, нигә син безне шул борчуга салдың? Нигә син безне шул озакка калдырып, калдырып тордың дип әйтер идем. Безнең аның белән күп тапкыр шундый сөйләшүебез бар иде әйдә хәни апа бер күрешеп рәхәттән сөйләшеп алыйк әйдә әнекәш апаем хәзер кайтабыз да алла бирсә җәй көне монда күрешәбез синең белән менә шул мөмкинчелекне әле кулланыр идем рәхәтләнеп бер күңел ачып серләрне ачып гомердән гомумән киңәш сорап бер серләшеп сөйләшеп аласым килә килер иде ул Бервакытта да безнең өчен үлмәде, ул мәңге яши, ул безнең йөрәктә, күңелебездә. Киләчәк, булачак Хания апаның музее районыбызның йөзек кашы булыр дип уйлыйбыз. Аның якты истәлегенә, аның якты рухына мәңгелек Истәлек, мәңгелек дан булып калыр, дип ышанабыз. Без бик шат, моңлы сандугачыбыз Хания апаның иҗадын яктыртып дәвам иткән өчен. Ул һәр ел саен Сабантуйларның бизәге булды. Безнең мәдәният сараенда аның моңлы тавышлары әле дә саклана кебек. Алла бирсә, Хания апаның мәңге үлмәс моңнары халкыбыз күңелендә мәңге Сакланыр. Менә Хәния апа ул никадәрдер бер интеллигентный, бөтен менә без яшь буын артистларга һәр вакытта да менә хәерле хаклы булды Хәния апа. Аңа зур рәхмәт мине. Ул Хәния китү белән әйтәм, бит бер яктан күп нәрсәне алып китте, икенче яктан күп нәрсәне калдырды ул. Ниндидер эчкерсезлекне, яктылыкны, матурлыкны, сәмимилекне, җылылыкны, ниндидер матур-матур мөнәсәбәтләрне ничектер алар менә Хания белән барыбер киттеләр. Аны бөтен кеше белән дә алай эшләп тә булмый, булмаячак та. Менә шунысы кызганыч сүз дә юк. Ә, барыбер нәрсәләр, күп нәрсә торып калды, күп нәрсә китсә, ки- ул күп нәрсә Һәрвакыт яшәячәк, чөнки барыбер образ яши бит, образ яши. Кеше китә, җыры кала дигән сүз тагын шул дәвамы инде. Хәния апа китү белән 27 июль 17 ел ул инде бөтенебезгә прямо авыр авыр информация килеп булып кергән шикелле булды. Нәрсә эшләргә белмәдек без беребез дә. Ул китте, как будто теге Ну, җаныңның бер өлешен алып китте. Ул китү белән татар эстрадасы белмим, бөтенләй югалды дип әйтсәм дә ярый. Миңа калса, мондый кешеләр безнең арада мәңгелек, э, аларның җырлары яши. Хания апа зур эз калдырды э, безнең эстрадабызда. Аны белмәгән безнең милләттәшләребез юктыр. Барсы да Хания Фәрхини кем икәнен белә. Эте легендар шәхес. Чын күңелдән инде аның бүген туган көн булган булыр иде. Котлар идем. Э, бөтен туганнарына, якыннарына э, иң изге теләкләрне телисем килә. Хөрмәтемне җиткерәм Хания апаның рухына. Рухы шат булсын. Һәм инде мөмкинчелек белән инде файдаланып Без шушындый шәхесебезне беркайчан да онытырга тиеш түгелбез. Җырлары безнең күңелдә калсын. Нәрсә әйтергә кирәк инде? Авыр. Менә сез белеп торасыз, 4-нче 4 ел тула 27 июльдә. Яшәлмәгәндә кебек дип әйтер идең, чөнки яшибез, эшкә барабыз, кайтабыз, гаилә карыйбыз, йоклыйбыз дигән кебек. Әмма ләкин чынлап торып йөрәк яшәмәде.

Шундый э, сүзләр дә булды, хәния өчен генә елыйсыз дип. Юк, хәния өчен генә еламыйбыз. Чөнки ул кайгылар берәм-берәм, еллардан берәм-берәм коелып килде. Менә бу туганнарыбызны югалтканда, миңа нәк 21 яшь кенә әле, абыйма 25 яшь иде. Менә шул иң беренче Тимерган абыйны югалттык. Аннан Нурислам абыйны 8 айдан, аннан инде э, теге рак дигән чир э, килеп керде олы апабызга.

61. Инде безнең белән булмаганына 4 ел була. 27 июль көнне 4 бер 4 ел булачак. Хәни апа, туган көнең белән котлау дип, белмим, дөрес дөрес әйтү булмастыр инде. Мин сиңа шуны гына әйтәсем килә. Рухың шат булсын. Без сине яраттык, яратабыз. Һәр вакытта менә шулай итеп хөрмәттә итәбез. Сине искә төшереп, синең белән без бергә дип рәхәтләндереп әйтәбез. Һәрвакытта шуны да әйтәбез. Без бәйрәм ансамбле егетләре. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Рәхмәт безгә менә шундый стержень үстергәнең өчен. Тынычлыкла, урыннарың киң, саф, матур булсын. Без сине бик хөрмәт итәбез. Рәхмәт сиңа, Хәния апа, булганың өчен.